Gudden Owend bei Dikrich TV. Ech sinn lo hei, wéi der gesitt, um Dikricher Chrëschtmaart, dee sech dëst Joer op der Beschplaz, der Liberatiounsplaz an an der Groussgaass ofgespillt huet. Hei Impressiounen vum Chrëschtmaart zu Dikrech 2023.
Nodeem de Chrëschtmaart um Freideg Owend scho richteg gelonge war, sou war Dikrech och de leschte Samschdeg Nomëtteg Stropevoll vu Leit, gutt 20 flott Handwierksbuden a Veräinsstänn haten dofir gesuergt, datt et hei vill ze kucken an och ze schmaache gouf. Dobäi huet och nach d'Wieder matgespillt, iwwerall deemno nëmmen glécklech Gesiichter. Wat gefält Iech dann um Dikrecher Chrëschtmaart?
D'Stëmmung, ze vill Leit do, déi ee kennt an.

Eis Grouss geet schéin ze rëschten. Ech si frou, datt mer e Plang erstallt krute vun der Gemeng. Ech si frou, datt mer Ënnerstëtzung op all Niveau hunn. Jiddweree fënnt et wonnerschéin, jiddweree fënnt et extraordinär, verschidde Saachen. An dofir si mer frou, fir de Chrëschtdag 2023 esou iwwer d'Bün kënnen ze loossen. Awer och de Geschäftsverband selwer hat sech déi Kéier besonnesch Méi gemaach. Eng wonnerschéin Fotobox, déi fir vill Unerkennung gesuergt huet, virun allem bei de Kanner, iwwerall Feierplazen, dass och keen kal heem geet, an dann Marching Bands wéi um Samschdeg de Quintett Les Brasseurs.
Super, super, et ass net esou kal wéi d'lescht Joer. De Schnéi feelt natierlech. Iwwerall also nëmme Luef fir dee flotte Chrëschtmaart 2023. Ganz schéin elo d'Lett, blouwen all Dikrich mat der schénger Beleuchtung déi mer hunn. Do ware Lett déi ware well op mi Chrëstmäert am Land an si soen awer hei wier déi schéngsten Chrëstmaart déi weit a breet wier.
D'Enn vum Jor ass ëmmer e bëssen de Moment fir lass ze loossen, sech einfach goen ze loossen an z'erblosen vum ganze Stress am Joer. Et ass dës Zäit vum Relaxen.

Den Dezember ass eben de Mount vun de freedegen Fester an dozou gehéiert natierlech och dat Fest zu Éieren vun deem hellege Mann, deen déi brav Kanner sou gären mat Séissegkeeten beschenkt. Och zu Dikrech war de Kleesjenis Ufank des Mounts passéiert an der Alséerei.
Kleeseschesdag ass wuel de sechsten Dezember, awer fir dass och kee vergiess gëtt, brauch de Kleeschen halt e bësse méi Zäit. Duerfir sollt den hellege Mann schonn e puer Deeg virdrun zu Dikrech passéieren. Et ass ëmmer erëm en Highlight am Joer, wann de Kleesche kënnt. Natierlech ass dee grousse Moment, wann all Schoulkand vun Dikrech seng Tiitche kritt. Op kee Fall entgoe loossen si sech allerdéngs virdrun dem Kleeschen seng Arrivée op der Gare, fir vun do aus am Cortège mat virop den Dikrecher Ieselen Richtung Seeërei ze marschéieren. Dann an der Aalseerei grousse Bühnenoptrëtt vum Kleeschen himself, mat niewendrun den Engelcher an engem ganz léiwe klengen Houseker, deen ass hautdesdaags souwisou quasi just nach Deko. Dann awer ass de grousse Moment komm an d'Kanner dierfen endlech hiert Tiitchen ofhuelen, Begleet vun de passende Kläng vun der Dikricher Philharmonie.
Du wars scho beim Kleeschen? Jo.
Wat hues de schéins krut? Weis eis emol.
Deen heiten.
A wat ass dann dran?
Eclise Schocklat an nach anere Schocklat. Bass de frou mam Kleeschen? Ja.
De Kleeschen gesinn an den Houseker sou schéin gesinn. Dat war sou schéin, dat war alles cool. Sou e Kleesechersdag ass einfach net ze toppen. Iwwerall wou een hikuckt nëmme blénkeg Kanneraen an och vill verzaubert Elteren, déi hei nach emol an hir eege Kannerzäit zeréckversat ginn.
Wéi ass dann de Gleesee fir d'Elteren? Dat ass och ëmmer eng schéi Saach. Dat ass e ganz schéinen Dag, wou mir eis alleguerten ëmmer super drop freeën. De Kleeschen huet jo awer eng kleng schéi Ried gehal an de Cortège fannen ech och ëmmer ganz schéin, mat der Kutsch a mat de Päerd a mat den Engelcher a mat de Schnéimännercher. Dat ass ëmmer ganz flott organiséiert. Comment vous trouvez cette petite fête? Vous faites aussi toujours le cortège? Oui, la dernière année j'avais fait.

Och bei eise Politiker kommen eben op Kleeserchersdag nach al Kannergedanken op.
Automobilsportler Nick Koob ass deene meeschten hei am Land e Begrëff. De grousse Lëtzebuerger Rennfuerer, deen an de siwwenzeger Joren Sportler vum Joer gi war, ass bal jidderengem bekannt. An deem neie Buch vum Conservatoire national de véhicules historiques iwwer de Kueben Néckel, wéi e genannt gouf, awer dierft een nach munch pikant nei Detailer iwwer hie gewuer ginn. De virleschte Weekend war d'Buch am Autosmusée presentéiert ginn.
Nicolas Koop, Vom Busfahrer zu Luxemburgs Automobilsportler des Jahrhunderts heescht déi nei Publikatioun vum CNVH, déi am Kader vum Studenteprogramm zesumme mat der Gemeng konnt zustane kommen. Et ass dëst am Fong dem jonken Historiker Jan Krémer seng Bachelor-Aarbecht. D'Presentatioun vun deem neie Buch huet fir grousst Interessi gesuergt, koumen der hei vir esou vill Leit ewéi kaum virdrun zesummen, vill dovun aus dem Préizerdall, der Heemechtsuertschaft vum Kuebenéckel, ënner hinnen zum Beispill de fréieren Nopesch Jong. Ech war am Préizerdall am Fong geholl vu klengem un säin Noper a mir hunn em dann gehollef wann mer d'Motore gehéiert hunn jäizen a sengem Garage. Da si mer kucke gaangen, dass jo interesséiert als Bouf un deenen Autoen an dann déi Zäit hat en e Porsche Carrera, dat war déi zweet Maschinn mat deem e Course gefuer ass an dann huet en ee gebraucht fir den Auto aus dem Garage eraus ze drécken. An dann hu mer do natierlech eist Bescht gemaach, an da si mer vernannt ginn. Net un de Luuchten, net un de Luuchten! huet et da geheescht. Net un de Luuchten drécken!
De Kuebenéckel war keen einfachen, dat geet och aus der Ried vum Edy Graf ervir, deen als President vum Syndicat d'Initiative am Préizerdall 2017 d'Critérium Nicolas Koop asbl an d'Liewe geruff huet, Mam But, fir de Lëtzebuerger Automobilsportler vum Joerhonnert net ze vergiessen a seng Exploiten, besonnesch Ufank de Siwwenzeger Joren, héich ze halen. Och dat neit CNVH-Buch dréit dozou bäi, dem Nicolas Koop säi Liewenswierk ze éieren, weist awer och ganz kloer de Mënsch Kuebe Néckel. Och den Auteur, dee selwer um Automobilsport interesséiert ass, konnt hei nach munches bäiléieren. An immens flott war et och, Interviewen ze féieren mat ale Kolleege vun him. déi mat him och Course gefuer sinn, déi mat him am Fong déi Geschichte konnten erliewen an do sinn immens flott Saachen, immens nei Saachen och dobäi erauskomm, wéi zum Beispill dass den Néckel am Fong keen esou einfache Mënsch war, mee dat gehéiert eben och dozou, dass net jiddereen eens mat em ginn, dat muss och net esou sinn, mee gréisstendeels si se awer ëmmer gutt mat em eens ginn. Et war insgesamt war den Automobilsport zu där Zäit och eng grouss Famill. Mee en huet gären och gemeckert. Dat ass dobäi zemools un d'Luucht komm, dass et ee war, dee wierklech gär gemeckert huet, wann och eppes net funktionéiert huet, wéi hien et wollt. E wollt natierlech ëmmer gewannen, dat ass jo kloer. Exploren a Perséinlechkeet schéinen sech ze bäissen, maachen awer um Enn e spannende Portrait aus. Wéi den CNVH-President Georges Carbon betount, de Kuebe Néckel hat Bensinn am Blutt. Seng Spillplaz war schliisslech de Garage a Busbetrib vum Papp am Préizerdall. An och wann hie ville Kanner als grenzege Chauffeur vum Schoulbus an Erënnerung bliwwen ass, sou hat hien dach och vill Humor. An hunn dach déi meescht zu him opgekuckt, fir dat wat hien als Automobilsportler geleescht huet, och wa si sech net ëmmer bewosst waren, wéi gutt a bekannt hien eigentlech dobausse wierklech war. An en huet mech och heiansdo matgeholl op Francorchamps 24 heures do fir den Tour de Ween, notamment 1969 an 1970. An do ass mer opgefall, wéi bekannt datt en an deem Milieu eigentlech war. Dat hu mir ni realiséiert, mee all déi Piloten, déi mir kannt hunn aus ganz Europa, déi do matgefuer sinn, déi hunn da vum Camion erofgejaut, Salut Nicolas, comment va, comment va! Dat war d'Wierksall Alfa Romeo-Gesell. Equipe an tjee an déi schéinste Meedercher sinn em em den Hals gefall, mir stoungen dernieft. Mat deem neie Buch bleift elo déi ganz Geschicht der Nowelt erhalen. Den Original Auto, wéi de Kuebe Néckelen Ufank der siwwenzeger Jore bei de 24 Stonne vu Le Mans gefuer war, konnt een iwwregens och am Kader vun der Buchpresentatioun bewonneren. Fir de Yann awer ass säi Buch net nëmmen eng historesch Opnam, mee och eng riseg Chance, wéi hie seet. Ech hu mech hei gemellt am Fong als Student. Ech wollt einfach just e Studentenjob hei am Musée ausféieren, well ech automobilbegeeschtert sinn. An do krut ech vum Tom Sauber hei vum Musée gesot, Hei, mär hunn déi Idee, dem Néckel Kueb seng Geschicht opzeschaffen. Wëlls de net dorunner schaffen a mär man vläit e Buch dorauser, wann dat klappt? An do ass dann e Buch dorauser entstanen an ech sinn immens, immens stolz dorobber, dass mäin Numm elo op deem Buch steet. an och dass dat Buch eben awer och genuch Leit ugezunn huet, déi haut sech hei versammelt hunn. Deen éischte Studenteprogramm vum CNVH, dee vun der Gemeng finanzéiert gëtt, huet also seng Friichte gedroen an doriwwer eraus koum et doduerch elo och zu engem Partenariat tëscht dem Kriterium Nicolas Koop mam CNVH, dee wäert zu enger permanenter Nicolas Koop-Expo am Autosmusée féieren.
Da wollte mer Iech nach drop opmierksam maachen, dass zur Zäit am Kulturhaus zu Dikrech d'Wanterausstellung vun der Palette leeft. Sollt Dir nach keng Zäit gehat hunn, laanscht ze goen, da sollt Dir roueg elo vun der Chrëschtvakanz profitéieren, fir dat ze maachen. Bis Silvester ass d'Expo

1851 huet den Nationalkomponist Antoine Sennen de Sängerbond vun Dikrech an d'Liewe geruff, och wann den haitegen Numm eréischt 14 Joer méi spéit entstane war. Et ass dëst deemno eng vun den eelste Chorallen am Land. Awer wéi och déi dräi aner Chéier vun Dikrech spieren si ëmmer méi, datt d'Interesse fir an engem Veräin ze sangen ofhëlt. Duerfir probéiert de Sängerbond elo nei Weeër ze goen

Méi moderner Säit weisen, mat vill Musek. Ech muss soen, ech sinn ee vun deenen, déi laang heirobber gewaart hunn, well et wierklech eppes ass, wou ech, also wat mir um Häerz läit, vu mir perséinlech, wat d'Musek ugeet. Dat ass wierklech e Genre Musek, dee mir immens gutt gefält. An dofir war ech natierlech vun Ufank un immens begeeschtert, fir dat do kënne matzesangen.
Dat ass Filmmusek, wéi vill Leit se kennen. Ech hu gekuckt fir bëssen all Facetten vun der Stëmm an der Filmmusek ze weisen. Dat heescht du hues souwuel solistesch Saachen, Chouersaachen, mee esou reng Chouersaache ginn et am Film, déi original fir Film geschriwwe sinn, net esou ganz vill.
Well a vill Filmmusek de Chouer dacks just d'Klangfaarf ass, huet deen nach ganz jonken Direkter duerfir souguer verschidde Stécker musse komplett ëmschreiwen. Dat awer schéint him gelongen ze sinn. Déi zwou Opféierungen am LCD sollten sech als e grousse Succès erausstellen an hunn zweemol fir e volle Sall gesuergt. Ech sinn elo effektiv 30 Joer bal am Sängerbond. Et ass d'Mëschung vun allem. Mir hunn esouwuel eng immens gutt Ambiance ënnert eis alleguerte vun de Sänger, wéi mer awer och natierlech eng immens gutt Ambiance musikalesch hunn, mat engem jonken, dynamesche Chef, deen eis ëmmer erëm fuerdert, esouwuel am Klassesche wéi och elo dës Kéier mol e bësse méi modern. An déi Ofwiesslung ass dat, wat een eigentlech ëmmer erëm dobäi hält. Awer esou en Ëmschwong kënnt net vum Himmel gefall. Déi talentéiert Sänger a Sängerinnen hu fir dëse Concert schonn am Fréijoer musse mat Prouwen ufänken. Eemol d'Woch gëtt beim Sängerbond geüübt. Virun engem Concert natierlech méi, awer dat maachen si gären, och well d'Veräinsliewen no der Prouf viru geet. Wat eis um Liewen erhält ass och de Veräin, eist Veräinsliewen, eist traditionellt Veräinsliewen. Mir maache ganz vill fir de Veräin, mir maache ganz vill fir eist soziaalt Wesen am Veräin an och dobaussen. Déi Leit, déi am Veräin sinn, sinn och dobaussen, net eleng, och wa se net grad an de Veräin kommen. An dat, ech mengen, do mécht een e bëssen eng, maache mer schonn e bëssen ee Schrack no vir, an datt d'Leit sech bei eis wuelfillen. Dat ass dat wat zielt.
De Sängerbond hieft sech also net nëmmen duerch Qualitéit ervir, mee och duerch den Zesummenhalt iwwer de Gesang eraus. An neierdéngs mécht et och nach spannend, dass ëmmer nees nei Friends opdauchen, déi sporadesch fir Concerte matmaachen. Dat war och déi Kier de Fall an och op där Säit ass de Fonke vun deem neie Sänger Bon d'Esprit iwwergesprongen.
We've come up from Luxembourg City, there are three of us who come up for the rehearsals for the concert this evening, tomorrow and.

Och beim nächste Concert am Summer soll nees Friends mat am Boot sinn. Déi Kéier awer gëtt et nees klassesch, fir den honnertsten Doudesdag vum Gabriel Fauré soll dann de Fauré Requiem opgefouert ginn.

Bei der Dikrecher Philharmonie iwwerdeems ass et ewell scho méi laang Traditioun, datt si mat Friends zesummen optrieden. Eemol am Joer, am November, ass dat de Fall. Och de leschte Mount gouf et nees e PMD and Friends Concert an der Aalseeërei. Déi Kéier awer war et e Concert e bëssen anescht wéi gewinnt.
Nom groussen Théo Schaltz Concert am Fréijoer war dat hei rëm deen éischte grousse Gala fir déi Dikrecher Philharmoniker. Déi Kéier invitéiert haten si duerfir déi Feelener Musek. Am Numm vun der Feelener Musek ënner der Direktioun vum Patrick Wilhelm begréissen ech iech och ganz häerzlech vun eisersäits aus hei an der Allerséeër Hall.

All Kéier fir den Dikrecher Jugendorchester mat hirem Dirigent Bob Minett. Mä Musek maachen ass eppes, wat eis immens, immens vill bréngt, wat mer alleguerte schonn als Bëbee vläicht matkritt hunn oder net esou richteg matkritt hunn. Mee wa gesonge gëtt, wa Musek gemaach gëtt, dat deet eis all immens gutt, dat entwéckelt immens vill Kompetenzen an eis. An natierlech hei An engem Orchester wéi hei ass et och immens wichteg fir een Team ze entwéckelen, fir sozial Fäegkeeten ze entwéckelen, grad am Jugendalter. Ech mengen, mir mierken dat och elo, ech mierken dat och, dat mécht mech immens frou an houfreg, déi Ekipp, déi mer 2017 erëm ganz nei opgebaut hunn, elo ze gesinn als e richtegt Team, als eng Grupp vu Jonken an och Kanner, déi erëm dobäikommen, déi direkt integréiert sinn. Dat ass immens, immens flott ze gesinn.
De grousse PMD and Friends Concert wa bréngt doriwwer eraus och nach, datt déi Jonk hei a Kontakt mam Dirigent vun der grousser Philharmonie kommen, bei déi si jo eemol iwwertriede sollen. Hei léieren si also hire spéideren Dirigent kennen. Dat war elo 8 Joer laang de bekannten Trompettist Erny Hammes, deen déi Dikrecher Philharmonie sécherlech e gutt Stéck méi professionell gemaach huet, deen awer sollt op dësem Concert säi leschten Optrëtt hunn. Fir déi ganz Ekipp an och fir hie selwer natierlech en traurege Moment. Wat och ganz flott ass, et ass ee vun eisen éischten Trompettisten, deen den Owend krank ass, deen net konnt kommen en dernière minute, sou datt den Erni vum Dirigentepult dann awer wäert op d'Musikantepult goen an eis bei deem Concert hëllefen. A mir wäerten och deen nächste Concert am Cube spillen an do hu mer als Stargast den Erny Hammes.
E lescht Stéck duerft hien also nach selwer dirigéieren, duerno war Schluss.
Engersäits ass et natierlech e bëssen trauereg, ech mengen, et huet ee kouléigen iwwer déi lescht 8 Joer selbststänneg Kritt, mee an aner säits ginn et aner Challengen, déi wou ech elo méi Zäit hu fir dat ze maachen. Mee et war eng flott Zäit an awer freen ech mech fir elo en Owend nach eng Kéier ze dirigéieren an och nach eng Kéier mat ze spillen. Dat war och net gewosst bis elo en Owend a voilà, dann halen ech esou op wéi ech ugefaangen hunn. Ech hunn nämlech an der Zäit iert ech Chef war hunn ech ëmmer ausgehollef. An voilà, halen mer esou op wéi mer ugefaangen hunn.
Wéi ëmmer wou eppes ophält, geet awer och eppes Neies un. No deem éischte Stéck vun der Philharmonie huet deemno deen neien Dirigent iwwerholl an den Erny Hammes nees de Rôle vum Trompettist.

Den Dirigentewiessel ass deemno vollzunn. Vun elo un leet also den Daniel Heugen déi Dikrecher Philharmonie an och hie wäert si alt nees eng Kéier e Stéck weider beweegen. An den Erny Hammes geet hinne jo net ganz verluer, bei hirem nächste Concert am Cube soll hie jo, wéi schonn erwäänt, nees mat vun der Partie sinn.
Ween interesséiert ass méi vun dësem Concert ze gesinn, dee ka sech Ausschnëtter dovun um Infokanal vun Dikrech ukucken an ulauschteren, direkt no eiser Emissioun haut den Owend. Den CHEV Volleyball Dikrech huet de leschte Mount 55 Joer gefeiert. Deen éischten a bal eenzege Volleyballclub aus dem Norden huet zanter senger Grënnung am Joer 1968 e wäite Wee gemaach a vill Hürde gepackt. Dat souwuel mat den Hären wéi och mat den Dammen. Mir waren op de Gebuertsdagsmatcher Mëtt November dobäi.
Uechtzéngten November, Samschdegowend, D'Damme vum CHEV Volleyball gi sech kämpferesch, awer et ass schwéier fir si géint de Favorit Stengefort. Insgesamt hu si dës Saison scho 4 vu 5 Championnatsmatcher verluer. Och haut soll et net duergoen, awer de Club gëtt sou séier net op. a verléiert seng Ziler virun allem net aus den Aen. Ma mir hunn eis eis Zil gesat, wéi een bei der Dammenekipp scho gesäit, déi Jonk nach méi ze integréieren, d'Lëtzebuerger Held, an doduerch läit den Niveau zwar e bëssen um Match, mee jo, dat ass eist Zil. Ëmmerhin huet dëse Club et fäerdeg bruecht, datt seng Fraen vun 2015 bis 2018 déi zweete Plaz am Championnat haten. dass si grad ewéi d'Hären zanter laange Jore schonn Nationalekipp spillen, eppes wat keen anere Veräin fäerdeg bruecht huet. Mat den Häre ware si 2019 esouguer Champion ginn.
Ech mengen, elo mol an der nächster Zukunft wäerte mir eis konzentréieren drop, d'Jugendaarbecht ze maachen. Bei den Dammen hu mer ganz vill Jonker aus eisen eegene Reien, probéieren déi qualitativ mat gudden Traineren ze forméieren. An da muss mer kucken, ech soen, mir sinn ëmmer esou ee Guerillaveräin, mir kënnen net de ganzen Zäit den Uewe fir de Champion matspillen, mee mir hunn dat jo awer scho e puermol gepackt. A wann d'Chancen an de Moment gutt ass, da wäerten nach och ëmmer eng Kéier kucke fir no de Stären ze gräifen.
Haut awer steet eppes aneres am Mëttelpunkt, den Chef Volleyball feiert 55. Gebuertsdag an dat muss natierlech. gebührend gefeiert ginn. Beim TEV Volleyball ass e groussen Zesummenhalt, dat mierkt een direkt. An ëmmerhin ass dëse Veräin jo och e bëssen eng Familljegeschicht.
Fir mech, jo, et ass schonn Famill. Dat ass jo och mäi Grousspapp, deen de Veräin mat gegrënnt huet mat sengem Brudder. Dat heescht, et ass, jo, vu Generatioun zu Generatioun viru geleet ginn. Jo, et ass fir mech sou e grousst Stéck Häerz, wat do mat drun hänkt. Och fir dem Miascha säi Papp, de Patrick Wagener, war et kloer, datt hien eng Kéier géif Volleyball spillen. Ass hien dach vu klengem un schonn ëmmer mat sengem Papp an d'Hale gaang. Mat 9 Joer hat hien säin Debut, an trotz enger längerer Auszäit ass hien um Enn als President beim CEF Volleyball gelant.
Et ass hei zu Dikrech wou ech grouss gi sinn am Sport, am Volleyball an dofir ass mäin Häerz an sech och ëmmer fir Dikrech, och wann ech eng Zäitchen zu Mamer gespillt hunn, wou ech och ganz zefridde war. Mee 2005 sinn ech erëm zeréck op Dikrech komm, frou elo hei ze sinn an jo, et ass eng Famill, e Familljevirus bei eis an ech hunn deen och nach ëmmer. Alles an allem ass ee stolz op déi 55 Joer an deenen de D'Schäfvolleyball et bis ewell ganz wäit gepackt huet. Bei den Hären gesäit et den Ament souguer richteg gutt aus. Och haut klappe si de Géigner vum Belair. Egal wéi hofft een drop nach emol 55 Joer dobäi ze kréien a setzt dobäi virun allem op d'Jugend. Dass dann och emol d'Leeschtung zäitweis noléisst, hëlt een dobäi gär a Kaf.
Dikrech ass eng richteg al Stad, dovun zielt och nach haut d'Foussgängerzon Geschichte vu wou hei de Chrëschtmaart stattfënnt. Hei am Stadkär, dee fréier vun enger Festungsmauer ëmgi war, stéisst een iwwerall op historesch Bausubstanz, hei an do och nach op Haus an Dierschëlder, déi verroden, ween hei fréier gewunnt huet an och wéini genee.
Zu enger Zäit, wou vill Leit net liesen oder schreiwe konnte, war et allgemeng Praxis, fir Commercen oder Handwierksgeschäfter mat engem deskriptive Symbol ze markéieren. Handwierker hunn dofir hiert typescht Handwierksgeschier benotzt a fir Wiertschafte gouf zum Beispill e Béierbecher geholl. Zanter dem Mëttelalter war et och Usus fir all Haus, all Famill eng Hausmark ze hunn. Dëst war en Zeeche vum Besëtz. De stengene Päerdskapp, deen iwwer engem grousse Portal an der Rue Stavelot hänkt zum Beispill, weist, datt hei e Veterinär gewunnt huet. Wann een duerch Dikrech geet, da kann een nach dat eent oder anert Hausschëld un deenen alen Haiser gesinn. Am Musée d'Histoire gesitt Dir eng aner Zort Schëld, wéi se fréier dacks un den Haiser benotzt goufen, an zwar dat um Haus vum Houfschmadd Henzig a senger Fra Maria Catharina Langer an der Rue de l'Eau. Dëst Schëld war iwwer der Dier ubruecht, riets vum Schlussteen mam Baujoer drop sinn d'Symboler vum Houfschmadd a lénks d'Initialie vun der Koppel PH an MCL.
Domat geet eis Emissioun haut vum Dikrecher Chrëschtmaart op en Enn. D'Feierdeeg awer stinn nach virun der Dier. Duerfir wënschen ech Iech wonnerschéin Chrëschtdeeg an dann awer och e gudde Rutsch an d'Joer 2024, dass mir eis gesond a monter zréck gesinn. Ech loossen Iech dann elo mam Agenda a loosse mir et hei nach e bësselche gutt goen. Bis dann! Mëttwochs den 20 Dezember ass owes um 6 Auer am Militärmusée d'Presentatioun vum Richard Stefani sengem Buch iwwer d'Tagebicher vu sengem Papp Joseph Stefani. Dee war als jonken Zaldot wéinst Fahnenflot a Wehrkraftzersetzung festgeholl ginn an hat a sech net vill Chance dem Naziregime ze entkommen. Trotzdeem war dem Widderstandskämpfer 1945 d'Flucht gelongen. Iwwer seng Tagebicher kann een also elo Abléck kréien an dës beweegend Geschicht, aus dem Zweete Weltkrich. Nom Advent-Shopping Ufank Dezember an der Dikrecher Foussgängerzon steet elo den 22 an 23 des Zwieleften nach e Chrëschtshopping un, wou d'Union Commerciale oprifft fir dach op der Sich nom richtege Kaddo och déi lokal Geschäftswelt ze ënnerstëtzen. Als Merci kann ee bei all Akaf un engem Gewënnspill deelhuelen. An deem Sënn sief och nach emol un d'Kaflokalaktioun vun der Nordstad erënnert, déi nach bis de Januar dauert. Ween an de 5 Nordstadgemengen akeeft, huet och do d'Méiglechkeet, vill flott Präisser ze wannen. De Bong mat de 5 Stempelen kann een an enger Urn an der Entrée vun der Gemeng ofginn. Als flotte Chrëschtkaddo sief nach deen neie Krimi vun der Bestseller-Autorin Monique Feltgen erwäänt, dee sech ganz zu Dikrech ofspillt. An zwar geet et hei ëm e Mord an der Gemengenadministratioun, deen am Zesummenhang mam Iesel um Tuerm vun der aler Kierch stoe kéint. Den 19 Januar 24 gëtt d'Buch owes am Kulturhaus zu Dikrech presentéiert. Dann ass Ufank vum nächste Joer nees e schéinen Neijoschtsconcert vum Conservatoire du Nord ugesot. Rendez-vous heifir ass de 14 Januar um 5 Auer mëttes an der Dekanatskierch op der Kluuster. Virmierke kann een sech awer och schonn den A Cappella Festival Autour de la Voix 2024 vum KP zu Ettelbréck, fir deen tëscht dem 25 an dem 28 Januar nees ganz besonnesch Concerten an der Aler Kierch ustinn. Fir den Ofschlossconcert soll hei zum Beispill